Ýadadym. Arman näsagda. Doganymam maňa seret diýdi. Allajan sag-amanja bir gowulaşsyn ýogsa men däldir ötüp barýan. Waý dökdüň-ä Didar beýtme-dä.
Alo. Howjigi. Bolýa bolýa häzir adamy ugradýan şofýory ugradýan Didary şoňa berip goýber gelsin Didary men aýlaýyn bolýamy Bolýa bolýa jigimjan gaýrat et jigim bolýamy Bor jigim Didary ugrat Bor sag bol. Mähriban dostlar. Ynsapsyz oglan part on ikini goýýan ýöne bu kanalymda goýup bilemok bagyşlarsyňyz beýleki kanalymda goýýan täze açdym şu kanaly şu kanalda dowamyny görüp bilýäňiz ynsapsyz oglanyň dowamyny birnäçe gowy wideolar bu kanalyma podpisasiýa edýäňiz goşulmagyňyzy haýyşt edýän kim görýän bolsa göwnüňize ýaran bolsa wideo şu kanalyma goşulyň gaýrat ediň.

Didar, bar dogruja geýäýsene, bar Didar. Men dogry geýdim.
Men-ä utanýan, sen işiňi çalyşdyrma, doganyň welin özi çalyşdyr. Gel otur. Men dogry geýdim. Bolýar, bolýar, dogry geýdim. Gel. Oturyş taýda akyllyja bolup, saçagam ýygnaýmaryn Didar, indi döküşdirme, bolýamy? Bar, senem otur.
Men oturjak Didar. Maýkaňy çalyş diýdim, ters geýdiň. Ters-dä. Çaýy dökdüň.
Indi men näme jogap bereýin doganyma? Dälimi sen, nämem, şeýdip geýilýärmi? Dälimi sen Didar? Men däli däl. Däli bolmasaň şeýdip geýilýämi? Men däli däl.
Ine däli bolmasaň şeýtmelimi? Şo bir zady gaýtalamalymy? Didar akylly bolaýda. Men däli däl. Men däli däl. Bolýa Didar.

Ýagny şoň dowamlylygyny part on dört on bäş on alty on ýedi hemmesini şu kanalda goýan şu kanala agza boluň şu wideony göwnüňiz ýaram seräp bolsa paýlaşyň laýk basyň repost ediň wideony görýä iki ýüz müňläp ýüz müňläp adam görýä ýöne goşulýa elli adam hemmäňizden haýyş şu kanalyma goşulyň şu kanalyma agza boluň. Didar hanym maňa seret.

Telefony. Wa wa wa. Garaş.
Alo, Süleýman. Ýokaryk gal. Öýe gel. Bolýa bolýa. Derrew çyk gel. Çal çak gel. Bolýa. Am dostlar. Ynsapsyz oglan part on tordy goýdum. Uzagrak goýjak boly. Bolmana ýigrimi müň patpişik bolmaly. Görýä iki ýüz üç ýüz müň adam görýä. Ýöne goşulýan elli ýüz iki ýüz adam goşulýa. Gaýrat ediň şu kanalyma goşulyň agza boluň uzagrak goýja ynsapsyz oglany hany hemmejämiz goşulýas göwnüňize ýaran bolsa. Jet git jet. Didarjan, men häzir şoförime jaň edýän. Seni bir tanyşdyraýyn öýe çagyryp, sen gorkma däl, bolýamy? Bolýar. Häzir garaş.
Ýöne gidýärin bile.
Ho-ho-ho. Telefony. Ho-ho-ho. Garaş.
Alýo, Süleýman. Ýokaryk gal, öýe gel. Bolýa bolýa derrew çyk gel. Çalçak gel. Bolýa.
As geldim ben. Ha geldiňmi Süleýmanja?
Geldim as. Hadi men sana Süleýman. Didardan tanışdyran Didar gel bäri. Ene. Bul Didar. Bu da Süleýman. Tanış boluň.

Sen şu wagt şuny gördüň, ynsapsyz oglany gördüň. Näme üçin goşulanok? Goşul, laýk bas, repost et. Göwnüňe ýaran bolsa wideony paýlaş. Sizden ullakan haýyş. Görüp otyrsyňa, goşul, goşul, hökman goşul. Yzyndan goýýan, nesip bolsa part on altynam goýýan. Goşulyň! Dida, men seni işe äkitjek. Sen öňküňden gowulaşýaň, tüweleme-la. Ýör, men seni işe äkideýin, bolýamy? Işe gidýäňmi? Hawa, işe gidýäs, ýör. O taýda-da şuň näme süýji barmy? O taýda süýji bar, Dida. Özem seň öňki işlän ýeriň, o taýyny men satyn aldym. Ýörite özüm üçin. Seň bir hemme zat ýadyňa düşüp, öňki derejäňe gelmezmikäň? Ýör, Dida jan, äkit. Men Men bir ýerde öň işledimmi? Işlediň, işlediň, Didar. Şo işlän ýeriňi men satyn aldym. Şo tak barsaň sen hasam aklyň goýalar. Hä, men seni birinji gezek göremde-de tanadym aşynda. Ho-ho, ýör, Didar jan. Şo tak gidýäs. Ho-ho, ýör. Ýör.
Ine, Didar, gel. Öňki işlänje ýeriň, men bärini satyn aldym.

Hawa oturdyň Didar. Ştaýda men oturdyň. Oturdyň Didar oturdyň. Ýadyma düşüp başlady. Ýadyňa düşdümi? Äkit. Näme boldy Didar? Äkit men meý brak.
Öňki durkuňa gelip başladyň sen öňki durkuňa gelip başladyň Didar jan. Açylyp başladyň Didar açylyp başladyň. Sen ştaýda oturdyň sen ştaýda oturdyň Didar. Begenýän men Didar tur ýeriňden tur Didar. Sen açylyp başladyň, Didar jan.
Şu taýda-da men oturdym. Sen oturdyň şu taýda, Didar. Hawa. Ýadyňa düşdümi? Şu günden başlap şu taýda. Ana, ýene men. Ýör, Didar, äkit. Didar, näme bolýar? Didar, Didar elimi goýber. Didar, meň elimi goýber.
Men Begmyrada jaňa degin. Näme bolýar saňa?

Men gidip barýan. Gowy habarym bar. Didar açyljak bolýar. Ýaňy işe gitdim boly, kellesi geldi gitdi, geldi gitdi, ýadyna düşýär her bir pursatda. Ýöne sen gowja serede bol jigim, bolýamy? Bolýar, bolýar. Gitdim onda men. Ýöne başarsam men Didarly ýeke goýmaýyn. Bolýar, alada etme, bolýamy jigim jan? Bolýar, bolýar. Sen gowja seret, açyljak, açyljak bolýar. Sag bol jigim, gitdim men. Bolýar, sag bol, sag bol, gitdim.
Didar. Getir Didar süýjümi ýançyp bereýin. Begmyrat aga gitdimi? Gitdi, gitdi.
Meni goýup gitdimi? Hawa, men bar-a seň ýanyňda Didar. Gelýärmi ähli?
Hawa, gelýär. Çynaşyp berýär ýöne.
Sen süýjüni gowarýaňmy? Men senem gowarýan.
Didar.
Çylanok-da, gaharymy getirme-aý Didar.

Toý edýänlere çakylyk. Iki müň mandyň içinde alypbaryjy, DJ, toý aparady, toý kolonkasy, Üçüsi bilelikde baryp Aşgabat şäherinde toýuňyzy mugtja sowup berýär. Ony näme? Bary ýogy iki müň manat. Habarlaşmak üçin sekiz altmyş üç segsen ýedi segsen ýedi nol bäş. Toý edýäňizmi? Toýlaryňyz gutly bolsun!